Hello, phunnak ah parmi na kan leng ca kan lom. Tunni ka hoi leng cu keimah i ka hoi ṭha taktak a simi Rosie Boithapar he bro anak kan rak ngei la. Uh, na Facebook account pakhat kan delete cangmi kha khan ka kawl ṭhan na tein ka kawl ṭhan nik na tein na rak na hmang ti lo so ka hmu kho ti lo na wal tein back in 2012 or something caan rak ka kuat bal ka nei chinchia ti ma kai chinchia pengri and then ya thazang pek nak phun te khana ka kuat ro da ka rak ti lema le hor hang ka facebook kan rak man ka che hong hang ka rak sele um oh ya kai lom you know man tuk thazang na ka pek cha ka rak lom tuk ka rak lom tuk na te in ma liu nak in khan ti anu i US ka van phak hnu i kana komh hnu pi i ma ka theih than nak khan kai lom deuh chin chin because after knowing you what kind of person you are nang wa na sining and then ma leo i caan rak ka kuat mi na lung chin kha atu ah khin fiang tin ka mu kho di around so uh, a caan caan ah cun ti kan mah hrim hrim ni kim mi tha pek kan hei du le um, mo selo le kan dir mun ruanga khin mi khi oh you know uh, na tuahmi ṭha tuk ti khin a phung men in kan chimmi zong khi a um ve ngai cu uh, na belte in mah tikah kha ca ka rak hmu ka khan cun oh you know tha ka pemi pakhat se ve hi kai lom tuk na te a hnu i ka van ruah ṭhan ṭhan tatak tikah khin nangmah nih mah tinak an timi na lungput tatak khat cu zeidah na chim duh no sanak tha piak duhnak taktak hen rak ti timi khi ka hmuh kho na thei thiam ka lamo a velo ka van hmuh kho ṭhan le um, mah lungput midang cawisan duhnak midang thazaang pek duhnak um, mi ṭhatnak hmuh khawhnak khi nang cu na, na, na strength he sipeng le mah zong in cun chinṭhup zong he tampi ma an kan rak thok la tu na tuah mi zong cu uh, zeidang vialte nak in kan miphun ti uh, uh, zohchun awk tlak mi hna sna se kan miphun nih kan zohchun mi hna platform ser piak i cawisan chinchin zong khan na van tuah mi se le mah vialte chung na van tuah mi he se se cun um, nangmah na personal hrimhrim in kan i theihnak em te atu ni ah hi bantuk hawi ṭha um, ka hawi ṭha na van si long si long kan miphun nih a ho paoh nih hawi tiah kan in auh khawhmi kha dirhmun ah na kan dir piak cang kai lawm mah cun podcast auh ding le tuni bantuk champhak ding ah han pei dah kan schedule vai ruk i think at least vai nga or vai vai nga nak suru ka ti atu tam ngai kan schedule so yeah um

unique khi ka uar mo original khi ka ka dir pi pang mi se le so phun dang deu te khin na man sak ta na this girl she has potential she has potential cuz they want salmon covered she has potential ka ti na i'm like and then they can facebook so kan hei nei chiao and ma kan ka ban mu le ama sing ha mo ka ti le ujani ni kan rakin tag ro ujani he kan yeah ama kan ka to mi rak se chumu ma ka on in tag na ma ka kan I'm like ah let me ca ka van kuat tu la thang ka tin le ya ma te khi a si kho chungin chim kho ca kai zuam pe ka thin a chan chan a minung khi kan thin lo han kan hei chia tuan a tha tuk ve pa kan chim lo kan cin ti tik ma ba thei te ding ka lo tak ka ti to mi chu pathian zong kan thin lung vial te thei tu pathian man you know kan mur kan tha kan bacham how kan proclaim mu declare how worship kan sak mi hi zerong da si because he want there's a power in verbalizing it mo ka di kan chim kan phuan mi ni kan thon nak tam tok anei So ma ti kan thilung ka chiat so ka zapam tuk chu so I'm like ah cha kuat tuah ning tin ka hei ti la ma te khan ah na ke na o tha tuk so original ma le zuam chin chin ti shong ka ka ba ling kuat ro screenshot rak tu ding rak sada de ma le dong ha cha ka thei lo chu ka facebook ting na a thinga khan a um ko a um ding chu se ko ti a rong chu a nu pia khan ka mu than kho le yeah yeah mah mah ti ka mah ka phiat nak a ruang zong cu mah pul ruang kan si ka email ka email kha ka ha chit deu email high school kan rak no middle school kan rak kai deu email ka rak man mi ka it was very like bad love Rosie the like Britney Spears what like Britney Spears Lai underslash Britney Spears di bakha se at yahoo.com. So I'm like, you know what? Professional da un kal ka du pa cang a. So I'm like, ka van khen tua la ka te ka van khen a khan a buai thlak tuk. Si si si. So ka social media vialte like Facebook, um Instagram to duka ka van khen di la lo ka ka si mo zai dang ro. But ka memory thing bo ka van tlaw nga le ka ta le. Yeah. So mah kha kha mah kha caan kan kuat kan cha va di ko na belte in US ka van rat i kan ton kan ha peng zong khan Chicago kan ton le chang ka ne in khan ma na personality a se peng nang chu khi i ton ka zong khin lo lo kum sha kan thai zong khan nai khat pang ko la da ka ti you have that such you know a great personality pathian tha chua dong ke selemu le atu ka podcast a khan question ham thok pi ka hal ton mi na kha um le ma dong chu ka van ro than le nang ka chim bantuk in nang cu mi zong hi ṭhatnak hmu thiam tukmi na si nangmah pumpak lila zong hi Pathian thawng te in Pathian dawtnak zong zakhat ah zakhat van theih tikah le cun nangmah minung na sinak hrimhrim in thil le a ṭha le i hmuh thiam le theih le ruah a duh pengmi na van si tikah okay a life ah hin cu si cun harnak a ton mi hna um ve nga ma lai silo le a ngaih chiat ngai mi hna um nga ma silo le na zumhnak tiang hi mu question tiang an tuah mi harnak hna kha va tong ve nga thei thiam mo takha ka van ruat nangmah na sining ka van zoh khan ba minung kong cu hei chim awk va tha lo le a ngan pek si lo a ngan lo pek si lo zong minung harnak le ngaihchiat nak ba ka tong lo mi ka kan ba um lem lo la ti mah chung in pathian dawtnak na van hmuh thannak na van ifian chin nak ma tha dang na lak nak ta ban tuk mu na lai pa na ton bal mi mu na ton bal mi or na ton leo mi zong se kho ko e share ok that mi um si akhan chana kan share ve la tim Ah kai lawm tuk ya. Ah question tha taktak mi se ma khakha rong cu Khrihfa bo khe je kan tinga perfect life man tuk mo display ka ti tuan mi chu museum na kan lo ton lai mi lai mi long slo mo Khrihfa tampi khe museum na kan lo ton nai Khrihfa te mi chu Christianity chu ke hospital ke kan se ding se te azo mi dam lo mi cha khan se boi thabik Jesu Christ afu mi te khin so kan har na kan hei chim tuk ton lo kan tlint na te ma tuk and then social media chana se phone le filter da mo kan highlight of our life long te kan tar ja khan kharong khan atu kan naw le kan fale po jong depression an van ngei tuk na khi se because an life kan hei ta chiu le so ma te khi a vulnerability kan tala chu ma te khi nai te khan a petak te hi lei hi kan open dau how in ka kan dau how thuk dau in mu surface level long so in thuk dau kaw chin dau in hiting kan chambau nak chiu kan rak har nak chiu kan chim chiu chiu khin a kan na lo po jong wow ama jong arak se ve ko ti khin fiang deuh te khin thazang an lak khun lai te khin a kavan kan tenga ma le khan kar kavan hlan chu ma leo khasi ve le thank you kai lom tuk le na chim tu khan ke ke her nak tia khin pathian zang fa na kin ke choose your battle ti mi ke kan ma ni khin pathian atha duk du thim nak no la kan pek khoi ka da kan tha jang kan va pek lai ti ma du ke a du thim nak kan pek le chan va pek nak ka kan ma no la khana um le ke ke ma tuk na harnak te bantuk a kan chim ah khin a rak tampi ko pai kai chincia ton lo because ma ka vision ka ai tip mi mo uh, the main purpose the end goal mm. deu khi ka focus mi chu se atu he interest rate asang pa pang ri kona te in in chok in zuar an tam chin than thlo ma chang e indiana state a in chok in zuar na du si sia chun

mah khan pakhat te a ngan ngaimi pakhat kan tila ma nikum ah khan ka ton nikum summer ah khan nikum summer ah khan hneksaknak uh, nganpi ke ka hei tong le uh, cu zei da city cia cun nikum summer song song ah khan kan kan siang in hi uh, summer ah cun siang hak tam ngai kan nei pathian jang fa nakin lama han ma liwa khan kan building ke minung business owner dang po hen kan i shom di na and then ma kha kha minung an van tampa a lutchuang in tampa ca han kan innpa nu pakhat mo business owner pakhat kha dikhan a kan buai no peng mirang Karen kan tila mo Karen kan tila ka fale po kin I never seen a Karen in my life I'm like yeah it's okay uh, anyway Uh, mah kha kan buai no actually van sorry van no so deuh usulo mah lio ah khan ki khual mizoram nei artist pasha kan nei lio se thlathum chung kan inan um an an ma an concert vialte concert basis da kan tua thoro in ti se cun like 26 30 shong kan tol rel pia na pumpak an ma concert long se se cun group e concert da bantuk te zong kha so I've, an a stressful rang rang chang may kan avan stressful ngai chang and then mah te khan ram le miphun ca kan hei tuah mi si phone le mah zong pathian zang phan ah khan tingkhat reng lo kha then kan van mu le um, uh, CHO te bantuk adang dang AIDS mo HIV uh, angei mi azot mi te azo mi te bantuk te de chang kan hei phot kho anyway ma vialte kan hei tol real pina khan ke ma pumpa ka schedule zong zuna wan thei ko se di kan bani ton kholo na kan rong zong chu khol ka tong pa peng ve khol to na i tim lap ngai hau phone ti thlacham na kan zong se chan pek ngai hau And then mah tikhan mah pinah khan atu kan innpa nu cu tikhan hna kan hnu a kan buai hnawh peng khi motor ka va theih tiang da bantuk tete na khin kan nu le pa kan fa le nu le pa na khin an va ti a va ti hram hna cun cu lawng salo in kan class class kan i chim chuah ma leo na a rak lut le a pap na kan pam ka fa le hmai ah khin krifa tha te bantuk mo jiaza nei ding khin kan hei cawn piak chuah ma leo khan tikhin a kan pam le Cucu nawbia lakah na business building cu ma nan siang kanak building. Yeah. So suite pakhat um kan building thing mo kan building thing. Yeah yeah yeah. Yeah, kan building thing kum hni kan um cang. Ma ha khan suite tatun ha hmai khin salon pathum na ki um and then pakhat ki ki catering atwa min um pakhat ki grocery te bantukin kan i pe di so one building a kan um suite tu ka aidang and then a busy ngai tuan arong tu an rak thlah don caan te khi si ve naima ka kan innpa adang po ka cu tha ti khin kan busy caan te kan thei ve le a kan hrial piak ve ani tu khi jaitin lek khi a phun phun rong a phi ka chuah piak ve ah okay tu che cun kan mah lei kha tuan deuh zong kan chuah ter hna la mu te bantuk khin ka te zong a khan a care lo like you know she's one of those people like no ti kha se and then palik out yang man tu pungsan hna khin a kan ṭhi anyway a sau tuk and zarh chair so ren kan kal zongah khin stress khin kan kan hei stress man tuk khin mu lung re thei nga khin kan hei kal chon a than ko la ti phun thei yeah je da atu chang nga tu ni like what else is she gonna do ti khin sele kai ma ni kan zun ngai thiam nak khik a ka hei hal peng le kai khi ma ma tuk kan ma pumpang akan ti a kan chun mo ka ka chung te ban tu khi kai fa sak lem lo thin foi te ka ngai thiam kho ko na pathian thong in pa kami phun kong a chiat nak nan chima khin chun kai khe chin activist man tu phun khin kai ro ve chin advocate man tu khin la nan mi phun motor wong so kan thiam lo ti shrong shrong avan tin huwa khan I'm like no like I want to step up you know thatin ka chim bela ti khin um kai team but Ah thla ka cam peng ve am like Pathian zia ma matuk thil hi you know uh, I'm, I'm khi kai zuam peng ve keimah le in mm. ama thinung adaih khu nak ning khin aphun phun dei ter kho kai zuam la hi thil chu dei ruang la ka ton nga tikhin mm. Pathian sin thla ka cam le ma khan Pathian bia avan ka pek cho bai bu ka van ka khan thek sak nak nan ton tika khan ilo mu Pathian in na thlarau kha than ter an du cha khan city mi bai wat sang te ba ka pek le and I'm like okay tu le shong ka life hi tluang ngai le tluang ngai tia khin you know like um tluang thu chu um ve lo na khin avan asese ngai le okay mah thil ṭhangcho deuh seh khi hna ngam hna seh ti na ka duh ca khan si ko cuti si ngai thiam khawhnak thinlung le zeitin dak kar hlan seh ti na ka duh mi kha rak ka cawn piak peng rih ko tikin pathian sin nun apnak kha ka van tuah emah khan akan tuah ṭhan peng threaten tiang khan mo ṭhi tiang hna khan akan ṭhi cucun chinmi paw zong te bantuk khan a chim peng lama khan keimah zong khatale ah cun I'm like okay you know what khi ka keimah nih cun ka ngaih thiam ka dawt ko nain khi zekan tenga ama kha lesson learn ve se mo khi atua mi hi if i thei ve se i mu ve se ti ka du cha khan kanal pon kan video kha rak zai u hiti akan boin ho tika khan video rak zai u polik sin zong kan up kho so le online khin you know mam tu karen po zekan tenga thil thalo an man tu an kan man post pe a khin the next video chu ngai thiam na ke se ton pang na justice pathian chu god of justice se ve le a palhmi kha ai fiang ve hau le ai ka fianter hau keimah nih tihin pa ka ngeih thiam ko lai keimah nih cun zeihmanh ka tuah lo mah lawng kha ai fiang ding khin tihin ka hei ti le so uh, video te cun hei zei tam ngai he kan nei group chat ah na kan kuat le an mah zong kha an lung fak tuk ve ruang kan se ve mu a zei dang dang nakin an lung fak tuk ve le mah tiang tan na ngeih thiam khawh pang te na kan thin hang keimah cungah khan and kei khi i guess the the owner ka si cha khin keimah nih khin kindred kha kai phurh dih like keimah cung va kal ding le thaw vai chuah ding zong kan um lo it's just me so an mah an hnangam nak ding an mah an safety nak ding keimah nih hin ka tawlrel piak dih hau le so stress atam ngai and then anyway video te te chu kan man je le pathian ka ngai thiam ko ba video chu like justice you're god of justice you're god of love but justice too ka tile pathian nih avan ka fianter mi chu ngai thiam dot ti mi chu kha video zong na phiat dih lai nothing zeng hman na to alo na ngaihthiam la ti khan akha ti le I was like, but God, but God, she have to learn. Someone have to teach her. I'm gonna be a blessing to her to teach her this wrong. And but Pathian nih nope, like letting it all go tikha aka chuan piak mi chu se and then ma ti khan ka van phiat di video po kha ka van phiat di le ka ngai thiam and then I was like okay Pathian zei si po wa building thar kan herh ve cang you know kum hnih kan van tling cang le building actually akum thum nak ah cun building thar hrimhrim ithil kha ka rak itim pang mi se building van kawl deuh hau ti nak si building thar kan mah mun hma te a hong man kan pong kam um lo mi mu kan fa le po jong zalong deuh ten len ten ni chal kho na te khan thla ka van thasam nak up nak ka van nei than karak champa peng ko but hi chu fa in ka van cham chang and then jay si po ti khan si se ti khan ka tile ema leo kha ke hi stress kam hang lo lung na thei kam hang lo ka pa zong nih khin mi hnangam bak na sia ka tun a chan ta thin phang kan hangam chuk tona khin but ma zar ka zu like i can feel my ka thi bak he he ka ti akai kai feel ko ne kan nanu pakhat ka ka ka mali to ka thi ka bring it down tingin ka dil so khat yang tiang khan se and in chung khar tla cham na khan khi kan tho kan chwa ton nak sle ti khan kan hei car ton but ma lo khan khol kan nei peng da ka lung ra thei nak to ban du ka chim na khan around an ma an schedule bawmtu anmah lungretheih bawmtu le daihtertu kha ka si le so kai kai khon peng fawn so mate kha van har khunnak kha si phutnak thochunak ka nei lo anyway ta chu ka man cham ka van cham le so ka energy kha kan building thar tu ka focus chang ama kha chu te thei su ko se a kan ti ṭhan ahcun ngaihthiamnak ka hal ṭhan peng ko la ti khin voi tam ngai khi ngaihthiamnak khi a ka ngaihthiam khawh peng maw amah nih kan zei le zeidak khi buai ding khi a chuahpi ṭhan peng la ka ngaihthiam khawh ka vialte zong Pathian thawng an si and then voikhat cu so ti khan May June July a van si cang August ah khan Virginia khan camp tuah ding ka si la camp ka tuah lai thawngṭha ka chim lai tiang zong ca ka kuat rih a kan pamh rih I was like Pathian like khi thong tha chim kai tim cang this is boi thlak bak and so pathian sina khan ma jing kha hena thlacam nak kong kha petak ten ka, ka study leo kha seve hena sin pathian hena ni pathian sin thla cham leo i fapa halio a surrenders a thin lung put mo zay po like surrenderance vulnerability kha thatan ka man rele ah this is the power of prayer dikin another another level power of prayer dikin uh, pathian ne ban ka fian tele Khup kai I'm like Pathian please give us a building give us a building nangmah sunpar nak cha si ko se ki ka ngai thiam ka dawt kho nangmah thongin atin anan ti khan titi titi cun thla ka van cham le and thong tha ka van chim lai khan online te khan ka van zau ta uh, actually sorry thong I came here I took a nap and then ma thing ka van i chang thana khan I'm like okay let me see if there is something online ti khan ka van kaw le kan building atu kan van nga mi kha mah kha van chuang col 4 minutes ago post it 4 minutes ago ti se and so I'm like yeah he building he khui ka me si like and then ka nu le pa rak check to ke se dang ka um yo sa kan rak check to o ka tilan ba check la rak tlung lo lo tha tha le ten kan hei check la kan tila so ma program ka avan di and then ka van check a khan like and we found it and we're like this is the building for us and then ka khro har ngai because kan building ting he minute pakhat long se cho and so I'm like they building that rak sing ha ze te po da rak zor ha je ka rak thei bal lo ka ti la pangpar rak pangpar de bantuk antique thil anak zor anak zor na ka se building pan hi islamo and then amin ze da sing ha te ka van zo cho heaven sent flower ti mak se yeah and so chimdu nak chu mo like uh pathian you know, ka taksa duhnak hin cun ti amah kha fimchim ka duh, right? I want justice. But Pathian nih zeidah ka fial obedience ah khan cun no, just follow me, I have something better for you. Ti kha Pathian nih a van ka cawnpiak le sometimes minung khi kanmah duhnak khi ka le a hau ti bantuk mu kan energy ma ti kan focus tuk rong he pathian nih thlutsua a sunglawi tuk mi kan chia piak mi na kan tlol ton le like ki ka ui tu ka pam ter tuk and a thlutsua ka tia khin kei chu a building kha selo like thlarau le in aka than ter mi kha thlarau le in level up kan tila kan du chan kan na aka than cho ter mi film aka chi mi kha that was the greatest blessing already ka kar khat kar ka ban thlan mi kha khapi na khan building tha tuk mi pathian ya kan pek le so ma kha kha i guess a ka ṭhat somoni cu city atu kan building tete hi um rak zok mi tete zong an um le and business owner te bantuk adang dang zong nih khan ah da van ṭha tuk because hi building hi like rak thei cio sila kan rak ke closing kan rak kan rak chok chok hnan ti so but the fact that thla ka van cham hnu baka khan khati ka van mu chot mi kha like if I was a day later mo ni khat jar khat te bantuk ban thlai dau ning lo kan ma ta sing ha lo le ma vel te kha Pathian thawng in si so I, I really praise God promotion kan timi hi a thilri a thluachuah a kan selo it's just thlarau le in kar kan han mi kha sile le I guess yeah her nak sau deuh non ka van chim sorry well a tha tuk na van chimmi a ram thok deuh hong te na van chimmi mu har nak kan tonmi thil tete tete zong hi tam deuh van chim ve hau cang timi kha maka ka podcast i kai tim bak mi cu si kai tim bak mi tikah kan harnak lawng te chim le phun le zai le phozar ka kai tim mi ka selo in khan kan harnak chung ahin adongnak cu pathian ko khannak le pathian teinak akan pek mi khi adong peng zum tu hna cu timi khi keima ka zumnak si pathian nih nan tuar khawh leng tiang in hneksak nan cungah ka tlunter la lo timi khi ka nunnak ah kai tlaih peng ve so mah hi harnak kan cungah tlun sia cun tuar khawh nak thiang thlarau dong pathian a kan pek cia cang timi khi ka zum peng cu ruangah ka ton mi vialte hi pathian thawng in adong peng lai i tainak pathian sin ra mi tainak a si peng lai minung lei hmuh ning tainak cu va se theng men la lo nan pathian lei in ara mi tainak a si peng lai ti ka hmuh tikah kha kha kan harnak zong kha zetinda kan ton timi le zetinda pathian tainak a kan pek timi khi mi tampi nih hin kan theih ve thannak kan lak khawh tik sazum peng ve ong min nak hmu mi le tai nak a hmu mi pawl an thei par long he kan bachon peng si akhan chun kan ni ni le kan nun nak arak har ve te chon thalang thazang ilak a har nak he tam ngai chu a hnu le an rak tor mi le an har sana kan mu ti phone lo te ka ya kan ni vil ma tin kan har phone le an ni vil phoi te ma dir mun kan phak phone te khin ru phoi te na ten te khin thil ka rak sa theng lo ni phun te nun nak kan hmuh dih lomi harnak Pathian nih kan nunnak a rak kan uh, khi a rak kan tatnak khi mu mah ruang te ah khan mah question te zong hi ka hal pang nak ta ruang mu anum phunnak hmun te ah thinsaunak Pathian nih mam tuk business building zong se phone ko na in pa hau ma mun lam ha ha na van ho tuk min ha zong se lo thei thiam atun thei thiam kho tuk ding zong ase ko nang ma lai zong thin ha zong thin han kho tuk ding mi ase di ko Natein mah hnuah Pathian nawlngeihnak te kha an tuhnak hmun te a har tuk lio te zumh awk tlak tein na um peng la bawipa nih a theipar ni hin am hmuhter mi mu am phunnak hmun te ah khan par ko timi te khi ka podcast ni kai tip mi sana mah na van chim mi te ne kha avang khin duk le yeah and then um you know minung hi kai zong ka te ton ka nunnak he avan tluan tuk ahcun atu hi capo budang hin ka chim to tha cha tha tuk lo na te atu ka rang hang pathian thong ka nun na kha atluang tuk la zei man la ta khin ka chava ka ban ngai nu fa ka ban ngai nu khi fa ka ngai a har te bun tuk long khi sang khi ka rak single liu a hlan deu liu khi chu a chan chan akhin fak tuk in khin ngai chiat tuk cha mo lung fa tuk cha mo na thei thiam mo lung dong tuk cha mo ka ton mi thil kharak um lang mang le atu hnu ah cun pathian thawng tein khin khi velo tsunami bantuk khi sati lo in khin ta khin mm. kham deuh mi wave te kan ka hei kal cang bantuk ka ruah ton mi chu minung he kan nunnak he atluan tuk peng i zei man har nak ngai ngai um lo han pathian hin kan hlat thlu ma ko a hlei in kan mam tuk zum nak thong tuk lo mi chin chin khi chu kan na angam thlu ma sa pathian he kan hlat deuh deuh mi khi ka ban thei ko ngai takin pathian nih amah he hlatter hrimhrim hi a kan siang lo mm. amah he bochan peng i amah he kal peng he a kan duh ruang ah mm. a kan tonter timi hrimhrim ka mu na van chimi chung ba te khan kan van mu le tha jang tampi ka la ya um ka tel lo mi te te tam ngai ma you know khol kan nei leo te ban tu kan tol real mi but it's like avan at the avan oh nikum summer nikum ka temi nikum he a har big kum ka kai kai chin che mi laka mu kan nun chunga uh, her big actually calls ka rakai leo ka mm. salai but nikum ka her big mm. but also thluchuah ka don big gum se phone so much like mm. you know so much confusion yeah. and then atu tu na van chim chu mo cause training te te bia an lei na rak kal peng ma vial te zong khanang ma khame rak thak kher tu na rak se recording pa ka bain hi an rak phan akhna rak ra peng ve ma nei man bak ka thei bel lo ma um tuk tuk bak an rak sele na bal de in hiti zohnak si ahcun ai tha lomi bak khin a lo na zei te maw you even seems like you enjoy you don't have problem at all like yes na rak i nuam thiam tek but na ba ti mi hrim hrim hi kan rak hmu kho lo kan thluak zong nik phan lo like a ba kho ding khin kan hmu ti lo natin yeah minung se ve le te yeah ma vialte mah tluk na bat ko na te na umnak hmu le na kalnak kip zong kam hai panh te lungtho te na rak um kho pyang mi zong kha pathian su su pathian thong lo un cun kan ni po sa cun kan mui mai shim zong ne a pe kho ti ka sal energy shim ka pathian ne kan pek le mu ya ka kan na par zong za le ya pathian thong si